Fil-qalba tar-Rabat, bejn it-toroq dojoq u s-skiet tal-lejl, hemm storja li ilha tgħaddi minn ġenerazzjoni għal oħra. Storja li ħafna nies jgħidu li mhix biss leġġenda. Imma avveniment illi xi nies fil-fatt semgħu verament b'widnejhom stess. Din hija l-istorja tal-purċissjoni li ma dehritx. Il-każ jingħad li seħħ aktar minn seklu ilu fir-Rabat. Dak iż-żmien dawn l-inħawi kienu ħafna aktar kwieti u mudlama milli huma llum. Wara nżul ix-xemx, it-toroq kienu jispiċċaw kważi vojta, u l-unika ħsejjes li stajt tisma' kienu l-passi ta' xi ħadd sejjer lura biex jinġabar f'daru jew xi kelb tat-triq. Lejl minnhom, xi residenti bdew jisimgħu ħsejjes strambi ġejjin mit-triq. L-ewwel ma nstema' kien il-ħoss tal-qniepen tal-knisja. Qniepen tqal illi jdoqqu bil-mod, bħalma jdoqqu waqt funeral. Imbagħad bdew jinstemgħu passi, mhux ta' xi persuna waħda jew tnejn, imma passi ta' ħafna nies mexjin flimkien, bħallikieku kien hemm veru xi pruċċissjoni għaddejja mit-toroq. In-nies setgħu jisimgħu wkoll dgemgim ta' talb, bħallikieku kien qed jingħad ir-rużarju huma u mexjin fit-triq. Xi residenti fetħu t-twieqi u l-bibien tagħhom biex jaraw x'kien qed jiġri, imma meta ħarsu 'l barra, It-triq kienet kompletament vojta. Ebda persuna, ebda fanal, ebda purċissjoni. U madankollu, il-ħsejjes kienu għadhom qegħdin jinstemgħu. Il-passi baqgħu jinstemgħu mexjin tul it-triq. Il-ħoss tal-qniepen baqa' għaddej. Sakemm imbagħad, ftit ftit, bil-mod il-mod, beda jbatti. Sakemm reġa' waqa' skiet perfett. Skiet eżatt bħalma kien hemm qabel. L-għada filgħodu, meta n-nies bdew jitkellmu bejniethom, irrealizzaw li kienu semgħu l-istess ħaġa eżatt fl-istess ħin. Xi nies jaħsbu li l-irjieħ setgħu ġarrew magħhom il-ħoss tal-qniepen, jew purċissjoni veru minn xi lokalità oħra, logħba ta' ħsejjes li jirbumbjaw bejn it-toroq dojoq tar-Rabat. Però dak kien biss l-ewwel każ minn sensiela ta' stejjer simili li seħħew aktar tard f'Malta. Jekk l-istorja tal-purċissjoni inviżibbli fir-Rabat kienet waħda inkredibbli, dak li seħħ ħafna snin wara f'lokalità oħra Maltija huwa saħansitra ħafna aktar stramb. L-istorja sseħħ ġewwa l-Birgu, waħda mill-ibliet iktar antiki fil-gżejjer Maltin. Fis-snin ħamsin, żewġ nisa kienu qegħdin mexjin lura lejn darhom tard filgħaxija. Huma kienu għaddejjin minn triq li twassal lejn ċimiterju antik, marbut mal-pesta tal-1813, magħruf bħala ċ-Ċimiterju ta' Santu Rokku. Post li, anke dak iż-żmien, kien diġà meqjus minn ħafna bħala wieħed suġġestiv u skomdu. Meta resqu viċin taċ-ċimiterju, minn wara l-grada fid-dawl tal-qamar, setgħu jaraw grupp ta' nies lebsin ilbies abjad. Meta qorbu, innutaw li dawk il-figuri kienu nies libsin konfrattija bajda minn rashom sa saqajhom u kellhom ukoll barnuża li tgħattilhom wiċċhom, eżatt kif jidhru l-penitenti waqt il-purċissjonijiet tal-Ġimgħa l-Kbira. Rawhom mexjin wara xulxin lejn il-bieb taċ-ċimiterju. U għalkemm il-grada kienet magħluqa u msakkra, il-figuri bdew għaddejjin minn ġo fiha daqs li kieku ma kinitx hemm. L-ebda kelma, l-ebda ħoss. Purċissjoni kompletament siekta. Iż-żewġ nisa baqgħu mwaħħlin hemm. Ma jistgħux jispjegaw dak li kienu qed jaraw b'għajnejhom. Il-purċissjoni kompliet timxi bil-mod tul it-triq, sakemm waslet ħdej siġra kbira li kien hemm fil-viċin. Wieħed wara l-ieħor, il-figuri bdew jisparixxu ġewwa l-kavità ta' zokk vojt tas-siġra. sakemm l-aħħar figura sparixxiet ukoll. Fi skiet totali, iż-żewġ nisa komplew triqthom lura lejn darhom, imma għal xi ħin ma lissnux kelma lejn xulxin dwar dak li kienu għadhom kemm raw. Meta waslu, waħda minnhom fl-aħħar saqsiet, Rajthom int ukoll? U ndunaw li kienu raw eżatt l-istess ħaġa. Skont xi verżjonijiet oħra tal-istorja, mara oħra fl-istess lokal ukoll rat l-istess avveniment. u spiċċat tant beżgħet illi kellhom joħduha l-isptar. Matul is-snin ħafna ppruvaw jispjegaw din l-istorja. Xi wħud jgħidu illi n-nisa setgħu raw purċiżjoni ta' fratelli reliġjużi vera illi huma ma għarfux sew fid-dlam. Oħrajn jgħidu li din hija sempliċement leġġenda illi kibret maż-żmien. Imma hemm dettall illi jagħmel din l-istorja saħansitra iktar intriganti. Fil-passat, fil-Birgu kien jeżisti ritwal reliġjuż antik magħruf bħala l-Purċissjoni s-Sewda. purċissjoni ta' penitenti li kienet isseħħ fil-passat u li f'dawn l-aħħar snin reġgħet bdiet issir waqt il-funzjonijiet marbuta mal-Ġimgħa l-Kbira. Il-figuri li raw dawk iż-żewġ nisa setgħu kienu xi ħaġa ferm aktar antika, forsi l-eku ta' xi purċissjoni li kienet seħħet sekli qabel. Wara l-istejjer misterjużi tar-Rabat u tal-Birgu, hemm każ ieħor li ħafna Maltin iqisuh bħala wieħed mill-aktar strambi fil-gżejjer Maltin. Din id-darba l-istorja sseħħ f'Ħaż-Żabbar. U skont dak li ġie rrakuntat matul is-snin, dil-purċissjoni mhux biss instemgħet u lanqas biss dehret minn ftit nies, did-darba kien hemm ħafna xhieda. L-istorja toħodna lura għal madwar is-snin sittin. Lejl minnhom, xi residenti f'Ħaż-Żabbar bdew jinnutaw bħal moviment stramb fi Triq is-Santwarju. Fil-bogħod, setgħu jaraw purċissjoni riesqa lejn il-knisja. Imma kien hemm problema waħda, dik il-lejla ma kien hemm l-ebda purċissjoni skedata. Il-figuri kienu mexjin b'mod kważi perfett, f'linja ordnata, iżda bilkemm kienu qed jagħmlu ħoss. Xi wħud qalu li setgħu jisimgħu xi qniepen fil-bogħod. Imbagħad ġara l-iktar mument stramb. Kif il-figuri waslu l-aktar viċin tal-knisja, bdew jisparixxu naqra naqra. Sempliċiment bdew jintfew bil-mod fid-dlam, wieħed wara l-ieħor, sakemm it-triq reġgħet ġiet kompletament vojta, bħal kieku ma kien ġara xejn. Il-purċissjoni ta' Ħaż-Żabbar tibqa' misteru, u meta tqabbel dawn ir-rakkonti ma' dak li ġara fil-Birgu u fir-Rabat, Wieħed ma jistax ma jinnutax xebh stramb. Inti qatt smajt jew rajt xi ħaġa simili għal dawn ir-rakkonti? Iktbilna fil-kummenti. Narakom id-darba li jmiss.